Wetin be one of those lies dem wey your parents don tell you wey you don grow up now you know say na lie? One of them na say um, if you swallow seed, if you chop apple now, you swallow the seed by mistake, your mama go tell you say the seed go grow, the apple go grow on top your head. So praise, which one your mama, your papa tell you when you small? Now wey you don big small, you come dey see say ah, that thing must be a lie. It must be a lie. okay my mama tell me say no follow boys o make dem no touch you or else you go get belle and na lie na big lie na big lie you go deeper than that eh make you no let dem touch you you go get belle so that time you go come dey fear to talk to anybody to near any guy wey dey wey dey around you mm, so na so that one too na very very big lie but then we don grow up for some of these things dem and na so na im wey we just dey who dey the phone line there Hello, yo, yo, yo. i greet you yoyo Good morning, sir. good morning who dey talk Nice work. work dey Na fine only this for Northern Jai. mommy gift well done Yes, ma. Like the one this our parent, my

if you kill am you go begin thief for house be that o ah ah so we just leave am there but the thing go dey irritate me say make i say like i wan talk say my mama go say ah you go piss for house o you go piss for Dem house go for say- killing a war gecko eh dem go say if my teeth comot sef Yeah, yeah, yeah, yeah, lizard yeah, yeah, yeah, yeah, lizard. Say no the kids no go grow again. Yes, hey. thank you so so much. uh, eh, now waiting on Igbo people, they take this. They say ferry, ferry waiting, then they call them. Say go give them one dollar. Then they call them uh, eh, what? tooth fairy. Tooth fairy. Say tooth fairy go give them one dollar for if their teeth come out. Akoko. Now we they still bring the one dollar out. and eh, now we go still go hide the one dollar under pillow. so that when pikin wake up you go come dey happy hey tooth fairy tooth fairy give me one dollar which work w- tooth fairy do wey dey give you one dollar or if you dem go wake up come say father christmas say you don keep gift under tree eh say hey santa onyewu santa o onyewu santa hmm? your papa go struggle struggle come carry credit give santa you come see children dey say thank you santa

yes that teeth no go come up again o. I- if you no try am on top of roof that teeth no go come up again thank you so uh, praise you know leke leke yes Le- you get leke leke Finger. ah that finger this thing no i no get am you no get am you no do leke leke you no see ah i heard of it but i hear about am but i no do am you no do am you no do leke leke gbami leke eh, abami ah children of nowadays when dem dey grow up dem no dey i no know wetin una dey enjoy o na nintendo game and na game i say nintendo children no dey play nintendo again now dem still dey play nintendo you, No, I you don't know. you no know uh-huh, so i no go know this particular tori wey no make me happy uh, because lagos state domestic and sexual violence response team dsvrt hmm? dem don talk say

their women dey beat them this one na beat o no be no be sexual own o beat beat beat wey dem dey tell say ngwa stool down there kneel down raise up your hand and close your eye the man matured man with beer beer for chest and face go kneel down carry hand up ha sometimes i don i no dey i no know be like say men don dey dey lazy now wetin do your leg you no fit run wetin do your leg can't you just take can't you escape can't you escape even though the report wey dem get dem say women sef follow because uh, dem say women too wey dem dey beat too say women own still plenty women own still plenty but guys own dem say e dey on the increase and this one na for guys wey agree to come out to come talk o i don see one video wey one one girl dey talk dey talk say im grandmama dey beat im grandpapa say the grandpapa no fit do film film the man no fit talk film eh so guys dem guys guys wetin dey sup una don lose the ability to run because wetin fight wey you no fit fight why not just run na this type dem go dey ask am say why not just leave her she dey beat you why you go say you can't understand you can't understand where there is love i dey always talk am say men dey pass through plenty things and then dem no dey dem no dey speak up men dey pass through different different things and then dem no dey dem no dey speak up Mm, they no dey speak up. So now they say one one 158 people even summon courage to speak up. You know, say some people go they laugh them now. You know the shame. As a man, we get muscle. You get beer beer. Now you then go say make you stool down, make you go wash plate, and then you go go wash up. No be laughing matter, oh. No be laughing matter, oh. men dey pass through things o apart from the one wey dem dey pass through sef wey be emotional wey be because say dem need to struggle hard to fit save family you come dey beat the man on top hi hi this thing really break my heart this na just report of just january to june here na im be this just january to june

Hmm? I tell una still make una sorry because nothing else when I wan talk. I no support violence, domestic violence. If you dey for such, first thing wey you go do na to waka comot first. Then una go come dey settle, dey solve una sef.